Vhatevheli vha u ḓo vhusa Royal Foundation nga madzina ndi pfi Makongo dza Welani ndi mulaudzi wa Gwamasenga ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya vhorine ya Our History na musi ndi navho dokotela vho Dr Nekisa Lubva University ya Venḓa vho Dr Nekisa Lubva ri khou vha ṱanganedza kha u ḓo vhusa Royal Foundation ndi khou livhuwa vho Makongo dza u ṱanganedziwa kha u ḓo vhusa Royal Foundation Musi ṱhamusi ndi tshi nga vhusa afho uri ri tshi amba nga vho Dr Netshisaulu ri vha ri khou amba nga nnyi? Eh, Vho Dokotela Nthambeleni Netshisaulu ndi mutukana o bebwaho Shakaza Mm. nga mukegulu Vho Rebecca Dzilitsheni Netshisaulu Mulovhedzi Mm. na mukalaha Vho Elelwani Johannes Masindi Khakhu Netshisaulu mm. nga miṅwaha heneiḽa ya kale mm. Mm. nda ḓi dzhena tshikolwani ngei shakadza primary na secondary nda dzhena malilele u bva hanefho nda kona u ḓa yunivesithi ya venḓa ndo ḓi shambila miṅwaha mivhili sa mudededzi wa tshifhinganyana kana private teacher mm. u swika vho ndi tshi wana tshilidzi tsha mudzimu tshi tshi mbonetshela nda ḓa yunivesithi nda fhedza nda mbo ḓi tholiwa henefho mm. ndo thoma u shuma fha yunivesithi ya venḓa Nga Ḽavhuvhili nga dzi 14 dza dza dza Luhuhi 1994 ubva tshi tshetsho tshe nda shuma hafha ndi kha ḓi shuma henefha. A vha thu ya vha shuma huṅwe? A thi thu shuma huṅwe ndo fha u vha u vha garaba nda ri ndi shume hanefha hayani. Vha ri vha shuma hayani.
Khamusi ro vha vhidza ṋamusi hafhanoni uri ri ḓe ri ambe nga ha mafhungo a vhuhosi. Vhavenḓa vha na mahosi, vha na vharangaphanḓa. Tshiṅwe na tshiṅwe na hune tsha thoma hone. Vha nga ri dzumbulela kana vha nga ri ṱalutshedza nga ha musi vhuhosi ha, vhuhosi kana vhara, vhurangaphanḓa ha Vhavenḓa uri vhu tumbuka vhu ngafhi?
Arali ndo vha ndi khou tou khauledza ndo vha ndi tshi ḓo ri vhuhosi ha Vhavenḓa ho tumbuka. Mapungubwe. Mm. Nga miṅwaha eneiiḽa ya kale, mm. u tshi sedza kha mafhungo o ṅwalwaho kha bugu dzo fhambanaho, u wana vhaṅwe vha tshi ri Mapungubwe yo vha i hone mm. nga 190 AD after the death of Christ. Mm. Vha vha ya vha sedza Kha bugu dziṅwe dzi amba uri 5 million years vhavenḓa vha vha vhe hone henefha hune ra khou ri ndi mapungubye um mafhungo ashu a khakhisiwa fhedzi hu tshi ḓa vhathu vhane vha vha na lutamo lwa u thithisa kana u vhilinganya mafhungo a vhavenḓa mm. ndo vhuya nda wana muṅwe munna ri america ri conferenceni a vha khou mbudza uri mafhungo a vheiwe a vhukuma a vhukuma a tshi khou amba a original mm. a wanala ethiopia a ri library dzashu o ḓala nga maanḓa okay. ndi ya mu vhudzisa uri vhuhosi vhukhingi hashu kana vhuthovhele hashu o thoma ngafhi Uri mafhungo a vhewe o thoma mapungubye mm. kale nga miṅwaha ine iḽa ya kale kale zwino nga amba uri ri sa vhi ra timatima a hu na iṅwe kingdom ine ra i ḓivha fhano afurika ine ya vha khulwane kha mapungubye kingdom ndi hone ho thomaho vhuhosi mm. ndi ngani ndi tshi ri yo thoma vhuhosi ndi ngauri ndi kingdom mm. ri na king mm. na dom ine ya khou amba eh, vhupo ha thovhele okay. ee zwino zwi amba uri vhuhosi hashu kana vhuthobele hashu ho thoma mapungubye
ndi hafho he ha sikwa hone vhuhosi mm. ha lushaka lwa vhavenḓa ha lushaka lwa vhavenḓa ee mm. zwino ndi khou nyaga u ḓivha ṱhamusi ri sathu u sendela phanḓa, ri kha tou vha hanefha kha kha vhuhosi honovhu ha Mapungubwe, musi hu tshi ṋangiwa kana hu tshi tea u vha na murangaphanḓa haningei murahu, ho vha hu tshi vho sedziwa mini?
Vhavenḓa ndi vhathu vho pfumaho kuitele kwa zwithu zwavho. musi muthu a tshi nangiwa u vha khosi mm. u fhira kha kha maga o fhambanaho mm. tsho thomai mufumakadzi ane a ḓa u beba khosi mm. u funa u maliwa nga thundu ya dzekiso mm. zwine zwa katela kholomo dza u mala mufumakadzi mm. ane a ḓoḓa a beba Khosi ri ndi thundu ya dzekiso. Zwi tshi bva hafho, hoyo mufumakadzi wa dzekiso, ṅwana a vhuya a begwa i, tshiṅwe tshifhinga o vha a tshi thathiwa khole uri a pfuluwe na na tshisiwana. Tshisiwana ndi khosi ine ya ḓo tevhela khotsi ayo. okay a ṱuwa a yo dzudziwa huṅwe nga ṱuwa o dzula na malume kana eh, a dzula na vha- na vhaṅwe vha musanda vhane vha vha kana iṅwe khosi ine ya vha na vhushaka na heyi khosi ine ya khou ṱoḓa uri hoyu ṅwana a a tshi ḓo aluwa u ḓo vha ene khosi a tshi vhumbela khotsi yawe a vhane vha vha na vhushaka a ṱuwa a dzula haningei zwino zwine zwa itea E, naho hu songo tou ambiwa tshithu mm. a vhuye a pfulusiwa u dzula kule mm. vhathu vha dzula vha tshi zwi ḓivha zwa uri khosi ndi hoyu ṅwana mm. vhaṅwe vha ḓo dzhia uri mme yawe vho ṱaliwa mm. vho ṱuwa na ṅwana mm. havha vhaṅwe vhaṱanuni vho no ḓa vha tshi maliwa hafha muḓini vho no maliwa nga muvhuya nga dzanga mm. nga thundu ya iwe muṋe Oh, okay. iwe muṋe kho to malanga yau ngori heyi hoyu muṱanuni ane ya beba khosi u malelwa nga khotsi yawe
hu tshi pfi muvhuya nga dzanga ndi nduri arali a ri ri khou ri muvhuya nga dzangai mm. a ri sokou ri ṅwana nga bebiwa ho mm. ho mme yawe vho maliwa nga thundu khamusi ya ya ya khaladzi a a ha vha munna wawe mm, mm. ri amba ri nga ḓi amba uri ndi muvhuya nga dzanga mm. kana ene wa munna o to ya mala mm. hoyo mufumakadzi o vhuya nga thundu dzawe zwi amba uri hoyo mufumakadzi ha ha baby cause okay. ngauri Ha vha muthu vho mala nga tshelede yawe. Mm. Nga Tshivenḓa e mufumakadzi a si wa munna mm. ndi wa muḓi ngauri ha ngo ḓela munna o ḓela u engedza muḓi. Mm, mm. A zwi konga zwa ri zwa zwino mm, mm, mm. hune ri a mala e mufumakadzi na beba vhana vhavhili mufumakadzi a ri nṋe ndo ni tango beba. Mm. ngeno vhaṅwe vha tshi khou tou kwaṱula vha tshi khou beba vhana vhanzhi vhanzhi mm. zwino mm. hezwiḽani houḽa ṅwana ono ono rala mativha a tshi xa mm. khadzi i a ḓivha uri hu na ṅwana o dzumbiwaho o dzumbyaho arali vha sedzai kha matambya ashu vha zwi wana tshiṅwe tshifhinga vhathu vha tshi khou zwi bvisa vha tshi khou ṱoḓa u sumbedza u ṱana mvelele yashu uri habe hoyu ṅwana a tshi pfhi Ndi ene, ro lavhelela uri ndi ene ane a ḓo dzhena a vha khosi. Ho mbo ḓi bvelela ṅwana we a vha o dzumbiwa na mme awe. Havha vhaṅwe vhafumakadzi vhaṱuku vha tshi ḓa, vha wana vha vho dzhia uri hafha fhethu heyi khosi yo vha i si na vhafumakadzi kana yo mm. lovhelwa mm. mm. matsina muṱanuni ane nga hetsho tshifhinga nga vha tshi vho vhidzwa pfhi vhakoma musi ha vhuya ḓa vhaṅwe vhafumakadzi vhavhili u vha vhakoma kana ha lovha mme a mukalaha wawe mm. ene o sala ono vha vhakoma mm. vha se zwi ḓivhe zwo ri hu na vhakoma vho dzumbiwaho na ṅwana vhane a vha khou ḓivhea mm. fhedziha hezwi mativha tshikhae kha dzi ḓo kona u amba hayari ha bei hu na Tshisiwana tsho dzumbiwaho gai gai tsha hmm. kona u ḓa ha ha itani a kona u vheiwa ha vhuhosi kha tshidulo tsha khotsi yawe ngauri arali a aluwa vha tshi mu ḓivhae havha vhane vha zwi ḓivha zwa uri habe ha vha mufumakadzi ndi vha dzikiso nahone vho no vha na ṅwana hmm. wa mutukana vha vha vha tshi ita hezwiḽa zwa uri vha nga mu vhulaya mm. kana vha mu shela madambi mm. arali ra tou humela kha kha ḓivhazwakale yashu vha ḓo wana uri hu na mahosi manzhi vhe vha ṱangana ṱhoho ndi khou tou tsha vhamba ipfhi ḽino nga ḽi a vhaisa mm. vhe vha vha na vhulwadze ha muhumbulo ngauri vha khou tea u dzhena vhuhosini kana tshiduloni tsha khotsi avho wa tshi vho khou shavhiwa u shavhiwa hezwo mm. zwino haya mafhungo o thoma ene a thoma eneo mm, mm.
zwino khamusi vho doktor ni tshisaulu ri tshi khou sedza ṋamusi um kha shango ḽa vhona ndi khou pfa vha tshi khou ṱalutshedza hafhanoni uri um history um kana mafhungo a vho ri na vhuhosi a khou takuwa mapungubye musi ri sedza kha history ya lushaka lwa vhavenḓa i ri khou wana uri mapungubye ndi fhethu ha vho dzula vhangona mm. na musi ri khou sedza kha shango ḽa vhoriṋe vhathu vhane vha khou vhusa kha lushaka lwa vhoriṋe mm. a si vhangona mm. zwo ḓa hani um vho vhudzisa mbudziso yavhuḓi nga maanḓa um mm. tshithu tshine tsha wisa muthu wa munna mm. tshithu tshine tsha nga wisa shango mm. ndi vhafumakadzi okay eh arali vha sedzai ro to ya na bivhilini vha ḓo wana abrahamu o vhuya a ṱoḓo rengisa mufumakadzi mm. wawe a tshi khou shavha vhulawa nga maswina vhe a vha a khou dzula navho kana he a ḓiwana e hone hmm. fhedzi a vho lamulelwa nga mudzimu uri houḽa mufumakadzi a songo dzhiwa nga nga hoyu wa egipita nga khosi ya egipita hmm. ee sarai a tshi vho ṱoḓa u dzhiwa nga khosi ya egipita zwino thaidzo ye ya itea ri a ri ambe ḓivhazwakale yashu ri sa khou khethulula muthu ri tshi khou tou amba ngoho zwa zwino roṱhe kha ri tende ri vhavenḓa Mm. mara kha ri sedze hangei nune ra bva hone arali ra sedza vhathu vho ḓaho Mm. ri ḓo wana uri na miṱa i no nga wa tshivhasa mm. ya masingo vha tshivhasa mm. ri na vhandalamo mm. ri na vhalaudzi ri na vhalemba ri na vha mphaphuli vhane vhone vhaṋe vha tshi ḓi amba vha ri ndi mandevhele a mphaphuli ndi zwone a zwo ngo khakhea vha vhala kha eh, the copper minus of the, the, the transval natives u bva kha page 42 ya kha page 60 ya vha sumbedza uri mphaphuli hoyu musi mphaphuli hoyu wa thoma u ḓo husa fhano ndi ṅwana wa lupedzi ndi ṅwana wa lupedzi wa musi wane ya vha mundevhele ri a ri na mandevhele maswati a a ṋelwa mondo vhane vha bva hanefha hune ra khou ri le mond cop ṋamusi ndi khou amba vha tshi khou ḓa ngeno vha tshi swika hafha hune ra khou ri ni vha mondo ṋamusi zwino havha vhathu vhoṱhe arali vha sedza zwikhoḓo zwavho arali vha tshi amba tsha fhelela hmm. vha tshi fheledza vha tshi tshi fheledza vha ḓo pfha vha tshi ri riṋe ri vha tshi enda na musi mutoli ri ḓo u wana phanḓa arali ra tou sedza vhuhosi hoṱhe hune ya khou vhusa zwino sa zwe vha vhudzisa zwone hmm. vha ḓo wana uri uri vha wane vhuhosi vho ya vha mala muḓini wa khosi hmm. vha nga mala khadzi okay heiḽa khadzi i tshi beba ṅwana wayo a i tsha ḓo sedza ndi yone ine a khou tea u amba uri khadzi ine a khou tea u ta uri khadzi uri khosi ndi nnyi mm. i ḓo ta ṅwana wayo a vha ṱuwe vha ye ndi mafhungo a miṱani mm. e, kha vha ṱuwe vha ye fhethu hu no nga vho lwa mondo hune ra khou lulwa mondo ṋamusi mm. vha ḓo zwi wana tshivhale mm. kha vha ṱuwe vha ye hanefha hune a ri khou amba uri khwevha hune na musi ri khou amba uri ndi tshisaulu Mm. kha ri ṱuwe ri ye ha makuya vha ḓo ṱangana nazwo kha ri ṱuwe ri ye khamusi hanefha ha tshivhasa vha ḓo ṱangana nazwo kha ri ṱuwe ri ye hanefha nzhelele ha muphephu Mm. kana ramabulana vha ḓo ṱangana nazwo ndi khou tou ṋea tsumbo ṱhukhuṱhukhu Ndi- afhanoni musi vha- ri pfesa vhathu vhanzhi vha tshi amba nga nga history especially masingo mm. vha ri uri ri wana ya mashango oṱhe mm. ro vha ri khou tou tshimbila ri tshi ri tshi lwa mm. ra kona u, u wana mashango mm. vhone vha khou ri eh, havha vhathu roṱhe uri vha wane mashango zwo itiwa nge vha tou mala vha kona u wana mashango mm. ndi khou nyoko u pfesa hanefho uri zwi khou lwa zwi tshi ḓa gai ndo ri arali vhone vha sedza Mm. vho makongoza Mm. arali vhone vhone vho makongoza vha na khaladzi yavho Mm. kana a makhadzi wavho Mm. nṋe nda ḓa nda mala makhadzi wavho Mm. vhone vha khou tea u tevhela tshidulo tsha khotsi yavho Mm. vhone khadzi ya ḓa ya beba mutukana zhinda hafha muḓini washu Mm. Vha vhona u nga ri makhadzi wavho vha nga sedza vhone u fhirisa u sedza ṅwana wavho vha ḓo sedza ṅwana tshivenḓa tshi ri musadzi u beba u ḓivha hawe mm. nga iṅwe nḓila musadzi a tshi ṱoḓa u pfesesa ngo beba u humbula vhuṱungu hawe a tshi vhona ṅwana wawe u humbula vhuṱungu hawe a mu pfela vhuṱungu mm. u fana na zwe a ṱangana nazwo musi a tshi mu beba zwino arali avha vhathu vha tshi khou ri hovha na nndwa hmm. madzina a edzo nndwa ndi dzifhio ngori nndwa dzoṱhe dzo lwiwaho dzo ṅwaliwa hmm. nga nnḓani ha musi ri tshi khou amba uri ho vha na mubvutshelano mubvutshelano ndi mini ndi musi vho makongoza vho ḓi eḓelela muḓini wavho kana vho ḓi famela muḓini wavho na muṱa wavho vha sa humbuli tshithu hmm. ha sokou bvelela swina swina ḽo thoma u sokou vha ṱhavhekanya nga mapfumo ḽa vha vhulaya. Iyo nthu ri i dzhia nndwa arali hu na musi ro vha ri tshi ḓo ri ho lwiwa nndwa ya Ukraine khe iḽa i khou lwiwa na Russia. A hu na muthu ane a khou fariwa arali hu songo shumiswa tshitshavha ndi zwithu zwone uri vho declare kana vho wana uri ri khou yo lwa nndwa ri tshi lwela zwikene na zwikene. Mara hezwinoni zwine muthu a ḓo vuwa a to vutshela muṅwe ri dzhia uri ndi ndi ndi ndi vhugevhenga. Ho itiwa vhugevhenga arali vha sedza musi tshidziwelele a tshi vhulawa hafha muṱoḓi hmm. o vhulawa a sa ḓivhi tshithu nga vhathu vhe vha ḓa a vha swielela hmm. a vha ṋea vhudzulo kha musi vha ḓi dovha hafhu vha mala na khaladzi yawe vha hmm. dzula a humbula uri ha ndi ḽa malwadze venḓa ḽo sina midzi matsina tshivenḓa tshi dovha tsha ri muvhulawa ha na mano mano a na vhavhulayi Mm. Mm. Mm, ndi ayo mafhungo okay ndiko ndiko ndiko ndiko vha pfesesa vho dr nechisaulu khamusi mafhungo ene ndi khou nyaga uri vhathu vhoṱhe kana na vhatevheli vho rine vha sie vha tshi khou a pfesesa ndi ya uri a hu na ndwa yo toliwaho hu tshi pfhi hu khou lweliwa shango vhathu vha tshivhase vha ya amba uri dzina ḽa tshivhase ḽi bva kha uri ho vha vha tshi fhisa miḓi vha sala vha tshi vho pfhi tshivhase ṋamusi eh, ndi khou amba ndi khou nyaga uri ṱhamusi vha pfese fhungo ḽa uri hu na mm. vhathu vhane vha khou tou tenda uri mashango o dzhiwa kha vhangona nga khani mm. ndi zwine vhathu vhanzhi vha khou tikedza ḽone ḽo fhungo vhone vha khou ri hai arali yeyo nndwa i hone kha ri vhudze upfhi yo vha nndwa ya lini eh, yo luwa nga ṅwa ufhio
ndi khou dovholola mm. arali nṋe nda ḓa nda mala khaladzi yavho mm. kana makhadzi wavho mm. vha nga mvutshela vhone khaladzi ah. yavho ṅwana wa miyavho mara arali u ḽa ṅwana nga we nṋe nda mu beba na khaladzi yavho mm. a tshi thoma a tshi vho aluwa wa pfa khadzi henei khadzi khamusi khaladzi yavho ndi khadzi mm. a taene mm. ngauri ndi ene o faraho zwifho zwa muḓini o no ambelela mm. vhone vha lingedza u dzhenisa wavho a fa mm. vha nga dovha vha vhuyelela futhi uri vhana vhashu vha fhelele fhasi mm. ngauri khaladzi kana khadzi ndi ene ane o a vha a tshi khou ambelela mm. zwino nṋe a thi tendi uri ho liwa nndwa ngori ndo no vhala bugu nnzhi nga maanḓa ndi tshi amba ngoho ndi tshi khou ṱoḓa uri ndi vhone nndwa ito liwaho mm. Zwa u vutshela vhathu vhusiku vha vha vha fhisela miḓi zwi wela kha vhugevhenga. Nndwa iyi ndi a ḽa mafhungo uri riṋe ri khou lwa na vhone, ri khou lwela zwikene. Vhaṅwe vha ri hana na riṋe ro ima ro ḓi lugisela uri ri lwe. Ndi hone hune ra ḓo ri hai hafha i ḓo vha nndwa i no pfidzwa tshikene. Ndi uri nga iṅwe nḓila zwine vho vho dokotela khou lingedza u zwi amba ndi zwa uri maanḓa e vho makhadzi vha vha vha nao ndi yone a itisa uri ṋamusi ri ḓiwane ri si na vhankona vhane vha khou vhusa vha khou vhusa mashango avho fhedziha um ṋamusi ndi tshi khou amba zwino arali vhangona vha takuwa zwino mm. zwo no zwo 20 2015 2016 mm. eh vhaṅwe vhangona vha ri kha muṅwe wa wa wa khosi yavho mm. ri khou ri khou humbela u yo phasa mm. zwi zwi zwi zwipho zwashu zwi khou ri dini mm. zwino ro vha ri khou humbela muthu vha ri fhe ri ṱuwe naye vha fhiwa hulani e, muḓinḓa wa musanda uri kha vha ṱuwe navho vha u phasa vha tshi swika fhethu havho hune vha khou phaselela hone vha tshi tou dzula vha tshi thoma u dzula fhasi vha tshi shela fula fhasi hu khou bva nngwe heiḽa nngwe i tshi khou bva houḽa muthu vho dzula fhasi ndi mi- ndi mipfhano houḽa muthu u khou thoma u shavha zwino u u khou shavha nga- o to dzula fhasi u khou to swenda nga murahu u khou shavha hmm. vha mu fara vha ri vhone i ḓo vha vhulaya hmm. vha tshi mu fara fhaḽa vha ri kha vha dzike ngori vha takuwa hafha riṋe ro dzula i ḓo vha vhulaya a dzika tshi pfa hezwo hmm. vha phasa vha tshi fhedza u phasa i mvula ya ḓa ya na kha kutendele dzi kuno nga kunuku ko kukera dzula khako fhedzi ya na ya vhanukadza vha takuwa vha ṱuwa vha ri vha khou ya mulamboni une vha khou fhedzisa no phasa Hezwi vha tshi tou swika vha tshi thoma u phasa mulambo houḽani u na tivha ḽine ḽi nga vha ḽo lapfa mithara dza ḓana u khou elela u khou tsa hezwi vha tshi tou thoma u phasa houḽa mulambo wo mbo ḓi vhuya ḽo no vha gabelo u khou vhuya khavho hmm. hoyu muthu a tshi ri wa shavha vha mu fara vha ri vha songo shavha ṱhanga dzi khou mu ṱhavha ngeno murahu hmm. vha mu fara vha mu dziba uri kha vha dzule fhasi heḽia gabelo ḽi tshi ḓa ḽa phevha hanefhala ḽi tshi phevha havhaḽa vhathu vha mvula ya mbo ḓina kha vhupo honoho fhedzi nga mukano wa shango honoyo hmm. wana mvula yana hanefhala fhedzi hola muthu a tshi swika ri muṋe wanga kha vha fhe vho mukene shango ḽavho vha ri nga hmm. mini vha ri havhaḽa vhathu vha nga ri fhedza vha khou tou ri litsha vha ri, Nga mini? No vhona mini? A ṱalutshedza mafhungo oṱhe e a vhona. Hoyo muhulwane a vho tshi vho ri, Hei, yo no vhidza vhakene ri vha fhe shango ḽavho. Mm. Hu na vhathu vhanzhi, ndo vha ri zwa muḓini ya vhathu a ri zwi ḓivhi. Mm. Vhaṅwe mahosi vha khou lovha vha songo eḓela dzi bedroom dzavho dzine vha khou ri vho dzi fhaṱe vho ḓi fhaṱela u dzula khadzo. Vha tshi swika vha wana nngwe ya muṱa wonoyo wa dzhia vhuhosi yo lala mm. nṱha mbete. Mm. I khou ṱoḓa vhuhosi hayo. Ngori ndi tshifho tsha muḓini mukene. ndi zwone zwino mm. hu na mafhungo manzhi ane vhathu vha khou tou a thithiedza nga nṱha mm. ane na musi arali ri tou ri kha ri a bvukulule ri a pfhe ri a vhone mm. vha u tshi ḓo vhona zwiṅwe zwihulu nga maanḓa mm. a huna a huna muthu ane a nga dzhia vhuhosi ha muṅwe a si na vhushaka a dzula khaho nṋe ndi khou vha anela nṋe ndi nga ri kha vhangonṋa na musi takuwani mm. ni ambelele zwitesele zwaṋu ni vhone zwori u ḓo ita mini zwifho zwinzhi ndi zwa vhangona Vhathu vhane vha vha na zwifho ndi vhangana vhe vhoṱhe. Okay.
A vha vhaṅwe vhedzi dziṅwe dzitshakha, vhalaudzi, masingo, vhashavhi a vha na zwifho? A thi athu pfa tshifho tsha vhalaudzi. Mm. A thi athu pfa tshifho tsha vha tshivhase na tshifho tsha vhandalamu. Mm. A thi athu tshipfa fhedzi ai ndi nga si ambe ngauri zwa mdini ya vhathu tu zwi ḓivha ngo ralo. Mm. Fhedzi ai mm. zwi vhane nda ḓivha ndi vhori ndi zwifho. Mm. Ngauri tshifho tsha vhathu hmm. tshi fana na thavha yavho okay thavha nga tshivenḓa ndi tshithu tsha ndima nga maanḓa hmm. ri songo dzhena kha hezwo kha ri ambe enea mafhungo fhedzi khamusi ri dzhena kha uri tshi vho swika zwino arali tshi hone a thi tshi ḓivhi ndi hmm. ḓivha zwifho zwi zwa vhangono okay khamusi ro vhuya ra ṱangana nazwo mapungubye ro ya a u dzheni muṅwe na muṅwe vhaṅwe vha dzhena vha mbo ḓi dzhena vha fhiruludza vha dzhena haningei vha songo tendeliwa vha pfi vhudziwa uri vhone zwi ḓo vha konḓela vho wa haningei vha tshi vhuya i vho mbo ḓi namba vha ṱuwa ngauri vho vho dzhena zwifhoni zwa vhaṅwe zwifhoni zwa vhaṅwe vha tshi dzhena i vhane vha zwo vha funa u thoma u zwi ambelela hai hafha ri na vho makongosa ra ni songo di- ni songo dinalea vho tou ḓa uri dalela vha tendeleni vha dzhene Mm, mm, mm. okay khamusi ndi khou nyaga uri ri nambe ri ri swike kha fhungo elinoni ngauri ri kha ḓivha kha anea mafhungo a vhuhosi Vhathu vha hashu kana lushaka lwa hashu vha nyaga u pfesesa nga kuvhusele na zwine zwa vha zwi khou itea shangoni ḽa Venḓa, vha nga sedza ṋamusi ho no vha na mahosi. Ri khou nyaga uri ṱhamusi vha ri vha ri bvisele khagala hafhanoni Vho Doctor ni tshi Saulu nga vhuhosi. Vhuhosi ha Mphephu ho ima nga nḓila ḓe?